सर रातिमे जे मधुबनीमे चोरी भेलै ओकर सरगना इएह अछि वएह साड़ी के दुकान रहो जेमे तीन बेर चोरी भेलै हाँ सर तीनू बेर इएह चोरी केने रहै आरो तू एके गो दुकान में तीन दिन जाकर किया चोरी के लिए रह अरे गर्लफ्रेंड के लहंगा देबाक छले हमरा हमरा लग पाइ तऽ छले ने ताहि दुआरे जे छै जे हमरा मजबूरी बस चोरी करऽ पड़ि गेल है तऽ तीन दिन किया चोरी केलही रौ एके गो दुकान में चोरी तऽ हम एके दिन केने रहियै लहंगा बाकी तऽ दू दिन ओकरा बदलाबै लेल गेल रहियै कलर पसंद नहि भेलै ने हमर गर्लफ्रेंड के

और हम कोनो जुर्म कहाँ केलहुँ हैं अहाँ सब झूठ फूस के जे छै से हमरा पर लांछन नहीं लगाओ जे छै से देख लिया मर्डर केस डाल एकरा पर अरे नहीं नहीं एकरा पर अपहरण केस डालू सार के जमानत जब्त भ जेते कक्कर अपहरण के केस सर अरे भाई ओ सारी दुकान वाला के घर वाली से हो मिसिंग छै ना नहीं भेट रहल छै ना तऽ जे छै से ओकरो अपहरण के केस एकरे पर डालि दे सार के लेकिन सर साड़ी दुकान वाला के घर वाली तो चाउमीन वाला संगे भाग गेले पूरा पुलिस फोर्स लगा देलिए बिहार के मुदा भेटलो ओ चाउमीन वाला कतौ से तो नहीं भेटल कतो तऽ आब एक एकटा छोटका टाके चाउमिन दोकान एकर नाम पर लिखबा क आ कोर्ट में साबित क देबै जे ई वएह चाउमिन दोकान वाला छै जकरा संगे साड़ी वाला के घर वाली बागल चले और अपहरण के केस दर्ज करवा देबै साबित क देबै कोर्ट में रौ पै सही कहि रहल छी

हमरा पर जबरदस्ती अहाँ सब अपहरण केस के चार्ज लगा कऽ बहुत पैघ गलती कऽ रहल छी इंस्पेक्टर साहब चोरी केलहुँ है तऽ चोरी के जे छै से हमरा सजा दिअ मर्डर के सजा अपहरण के सजा हम नहि भोगब चोरी के दू दिन के सजा होइ छै दोकान में हम चोरी केलिए सामानो वापस कऽ देलिए दू दिन के हमरा जेल में चाही बस भऽ गेलो आब तो एहि से बेसी नहि हाँ तऽ चोरी के सजा एनकाउंटर छै कह कऽ दियौ नहि नहि तहन अपहरण के सजा जे छै से ठीक छै अरे वह दुआरे कह रहल छियो ने यार जज साहब के सामने अपहरण कबूल कऽ ली है चालीस पचास साल में पक्का जमानत भऽ जेतो एहि बातक हम गारंटी लऽ रहल छियो रे भाय सर पक्का चालीस पचास साल में जमानत भेट जेतै ने सर सही कहि रहल छथुन सर कम सँ कम फाँसी सँ तऽ बचि जेबै। अरे यार हमर तऽ बियाहो नहि भेल अछि आ बिना बियाह के हम मरऽ नहि चाहै छी सर। वएह दुआरे तहन सँ समझा रहल छियौ तऽ दिमाग मे तऽ छौ गधा वाला टट्टी भरल। अरे करिया सुन हमरा पर भरोसा राख हम गारंटी लै छियौ हम अपने जज साहब सँ बात करबै खाली टा तू जुर्म कबूल कऽ लिहे जज साहब के सामने मे हँ। सर यौ अंदरा ठाड़ी वाला जे बुइया झा के मर्डर केस छले ओकरो कातिल कहाँ पकड़ेले हाँ सखी तो हम वह कहे छलहुँ जे ओकरो कत्ल के जुर्म ई करिया अगर कबूल कर लेत तो अपन सबके काम एकदम आसान भ जाए बात तो तोहर सही छो यार दूगो केस एक संगे सॉल्व हो जते यार अहाँ सबके दिमाग सही जगह पर अछि कि नहि अछि से कहू हमरा पहिने हमर दिमाग बेसी गरम नहि करू से हम पहिने कहि रहल छी नहीं तो की की कह लेबी रे सार बेचना बेटा चोरबा हे टंगना शांत रह हम समझाबै छियै ना देखी कारिया तू अगर अपहरण के संगे संगे ई बुइया झा वाला मर्डर के केस सेहो अपन माथ पर लऽ लै छी तऽ एकर सजा मात्र बीस साल के कह देबो जे छै से बीस साल एकर मर्डर के लले आ पचास साल अपहरण वाला सजा के लऽ के चल त टोटल भऽ गेल तोहर सत्तर साल मात्र सत्तर साल तोरा जेल में रहबाक छौ ओकर बाद तू आजाद पंछी छै यार आजाद पंछी सत्तर साल अगर जेले में रहब तऽ कहिया हम जेल से बाहर निकलब आ कहिया हमर बियाह हैत आ कहिया बाल बच्चा तू की चाहे छी चोरी वाला केस लगा कऽ एनकाउंटर कऽ दियौ से कह नहि नहि हम जुर्म कबूल करै लेल तैयार छी हम जुर्म कबूल कऽ लेब हम जे छै से देखी बियाह के टेंशन नहीं ले करिया बियाह के बिल्कुल तू टेंशन नहीं ले हम तोहर जेले में कोनो नीक चोरनी डकैतनी सँ करवा देबो बियाह और तो में एक से एक क्रिमिनल सब आबैत रहे छै च- जेल में तू टेंशन नहीं ले बियाह बियाह तोर हम गारंटी ले छियो ने रे हम करेबो ने रे बियाह अच्छा इंस्पेक्टर ठकना लो जो एकरा अब वो दिन दूर न है जहिया अमेरिका से पुलिस सब एते बिहार पुलिस सा दारू ले लेल अरे नहीं यार ट्रेनिंग ले ले कि केना एकटा क्रिमिनल के पकड़ल जाय छै खतरनाक क्रिमिनल का यार वाह बहुत गौरव के क्षण अछि सर अच्छा सुन ठगना लो जो अब एकरा करिया के आ ध्यान रखिया कोर्ट में एकरा उम्र कैद नहीं भ जाए नहि नहि उमर कैद नहि होबऽ देबै भले ही फांसी भऽ जाए आइ काल्हि जज साहब बड गरम रहै छथिन किया गरम रहै छथिन रो कोर्ट मे की कहू जहिया से जज साहब के घर वाली ओहि वकील संगे भाग गेले हैं तहिया से तऽ लगातार सब क्रिमिनल सबके फांसी पर लटका रहल छथिन रे ऊपर सॉरी हे हमरा माफ कऽ दिअ हमरा से गलती भेल हम जा रहल छी आब हम भागि जायब एतऽसँ हम भागि रहल छी आब एलियै अरे ए करिया ए पकड़ ए, ठगना पकड़ रे प- भगलो रे पकड़ पकड़ पकड़ सार के पकड़ पकड़ हमरा पैर में दिक्कत अछि हमरा बुते दौड़ल नहि हैत गोली मार गोली मार सार के गोली मार पाछू से गोली मार गोली फेंक के मारिये गोली मार गोली मार सार के गोली मार पाछू से गोली मार बंदूक हम अपन साइड के दऽ देलियै अब हमरा लग खाली गोलिये बचल अछि तऽ सार के तू किया जिंदा बचल छै